Карагыз, ничек ул языла. Әйдәгез, өч тапкыр әйтәбез. М, м, м, м, м, м. Балалар, сез дә әйтегез. Хәм әйтегез, нинди сез сүзләр беләсез м хәрфенә? Уйлагыз, табыгыз берничә сүз. М хәрефенә.
Мин уйладым. Әйдә, әйт. Мармелад.
О, нинди тәмле сүз. Әйе.
Маймол. Әйе.
Минем дә берәү бар. Әйдә, әйт. Мин мунча дип әйтәм.
Ярар. Ә без бүген белем йортына барабызмы? Әйдәгез.
Менә без килдек. Әйдәгез балалар, бергә чакырыйк әле м хәрефен. Мин эчкәшә саныйм һәм бергә әйтәбез. Әссәламу алейкум м хәрефечә. Чык. Бер, ике, өч.
Әссәләму алейкум. М хәрефе чык. Чыкмый. Ишетмәде ахыры. Балалар, сез ма? Әйдәгез бергә. Мин эчкә шәй саныйм. Бергә әйтәбез. Әссәләму алейкум. М хәрефе чык.

Әйдәгез, балалар, мин сезгә рәсемнәр күрсәтәм. Һәм әйтегез, кайсы сүзләр, кайсы рәсемнәр м хәрефенә башлана. Әйдәгез, бер ике минут уйлагыз.
Мин уйладым. Әйдә. Мин мәчет күрәм. Әйе.
Син Ибраһим нәрсә күрәсең? Мин монда менә ниндидер хайван ниндидер киткән. Мин аны мәче дип уйлыйм. Мәче эзләрен күрәм. Әйе. Һәм мин мылтык күрәм. Әйе. Балалар нәрсә күрәләр икән безнең?
Менә монда тагын кишер бар. Әйе.
Менә тундырма. Тундырма мы хәрфенә түгел.
Аны мороженое дип тә әйтеп була. Тундырма, мороженое, е. Һәм тагын
Һәм бу мисвак мәхәрефене мисвак дип әйтсәк ярыймы? Әйе, балалар. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Карагыз, безнең мәхәрефенә булды нинди сүзләр? Мәчет, мылтык, мәче эзләре һәм мисвак. Әмма хәрефенә түгел, кишер һәм тундырма. Тундырманы мороженое дип әйтеп тә була.
Рәхмәт, мәхәрифә. Әйдәгез хәзер балалар, әз генә укып алабыз. Менә карагыз, М хәрефе А хәрефе белән дуслашты. Алар бергә булганда, без аны укыйбыз шулай. М, а, ма. Сез дә укыгыз, әйдәгез. Ма, ма. Хәм, без сезнең белән шундый уен уйныйбыз хәзер. Хәзер тагын карыйбыз, нинди сүзләр бар монда. Мама. Мама Ани, конечно же, безнең. Хәзер туктагыз. Ничегдер кергән. Һә карагыз. Менә бу сүзне укыгыз әле. Бу хәрефләрне. В А. Ва. Ва. Ва. Ә хәзер шундый уен була. Әгәр дә сез күрәсез М хәрефе, без сезнең белән кул чабабыз. Ярыймы? Ярар. Ә икенче хәрефләр булса? Ә икенче хәрефләр булса? Без аларны укыйбыз. Әйдәгез, киттек. Укыгыз. Кем белә хәрефләрне? Кем хәтерли? Га. Әйе, га. Тан.

Укыгыз. Ва. Альхамдулилля, альхамдулилля. Ярар, Аллага шөкер. Ә хәзер балалар, әйтегез әле, нинди сез Аллаһ Тәгаләнең исемен беләсез? М хәрефенә. Мин белмим. Мин Берне бер Аллаһ Тәгаләнең исем турында уйлыйм, шул микән ул? Әйдә, әйт әле, Ибраһим. Әл-Малик. Әйе. Нәрсә дип атала ул? Нәрсә дип аңлата? Әл-Малик ул патша дип аңлата. Аллаһ Тәгалә безнең патша. Әйе, альхамдулиллах. Патша. Менә мин аны Аль-Фатиха сүрәсендә Малик Яумиддин дип хәтерлим. Әйе, тагын кая? Тагын ул сүрә Нәс, Малик Нәс Кешеләрнең патшасы. Әйе. Әлхамдулилля. Аллаһка шөкер. Әйдәгез карыйк әле. Карагыз. Балалар, Аллаһ Тәгалә Аллаһ Тәгалә патша име? Кемнең патшасы ул? Аллаһ Тәгалә. Карагыз. Хайваннарның патшасы, ме? Хайваннарның патшасы. Аллах Тәгалә белә бөтен хайваннар турында. Ул алар турында уйлый, ул аларны ашата, пешертә. Бөтен хайваннар турында белә ул. Һәм карагыз, э, Аллах Тәгалә яшелчәләрнең патшасы, ме? Карагыз, бөтен агачлар, бөтен чәчәкләр Аллаһ Тәгаләгә зикр ясап утыралар. Алар альхамдулилля дип әйтәләр, субханаллах. Бөтен яшелчәләр турында Аллаһ Тәгалә уйлый. Әгәр дә агачка су кирәк булса, ул агачка нәрсә җибәрә? Ничек суны җибәрә? Уйлагыз әле, балалар, ничек Аллаһ Тәгалә берәр агачка су җибәрә? Әйе, ул болыт җибәрә, әйме? Һәм җир астыннан да су китеп бара. Анысын да Аллаһ Тәгалә бирә. Субханаллаһ. Карагыз, анарысың. Аллаһ Тәгалә гөмбәләрнең патшасы, әйме? Гөмбәләрнең патшасы. Һәм карагыз, диңгездә балыклар патшасы, диңгезләр патшасы. Әйеме? Карагыз, бөтен балыклар турында Аллаһ Тәгалә белә. Бөтенесен күрә, бөтенесен ишетә. Субханаллах. Миллион балык безнең диңгезләрдә бар, әйме? Аллаһ Тәгалә бөтенесен турында белә. Һәм карагыз, кешеләр, име? Кешеләр. Аллаһ Тәгалә кешеләрнең дә патшасы, фәрештәләрнең дә патшасы һәм җиннәрнең дә патшасы. Субханаллаһ. Альхамдулиллаһ. Әйе, Аллаһ Тәгалә бөтенебезнең турында уйлый. Аллаһга шөкер. Аллаһ Тәгалә күбрәк зикрлар әйтергә кирәк. Рәхмәт сиңа, Аллаһ Тәгаләм. Әйе, дөрес, Мәриям. Ә хәзер мин сезгә бер рәсем күрсәтәм. Ничек Аллаһ Тәгалә гөмбәләрне үстерә? Карыйбызмы? Өйдөгез. Карагыз хәзер, карагыз балалар, ничек Аллаһ Тәгалә гөмбә үстереп чыгара. Субханаллах. Менә ничек ул җир астыннан чыга име? Ул гөмбәләрне Аллаһ Тәгалә үстерә. Менә алар көндез дә үсәләр, көндез дә үстерә аларны. Төнне дә үсәләр.

Хәмәйдегез карыйбыз, ничәнче аятта, кая язылган ул иң беренче сорыйм. Коръән Кәримдә. Әйе. Әйдәгез, укыйбыз. Аллаһ, син барча байлыкка патшасың, Үзең теләгән кешегә байлыкны бирәсең һәм үзең теләгән кешедән байлыкны аласың. Әйе. Ә хәзер карагыз. Шундый ясыйбыз рәсем. Сез ясыйсыз. Нәрсәдән телисез? Буяудан, пластилиннан, нәрсә сезгә ошый? М хәрефен ясыйсыз һәм Тәҗ, тәҗ, тәҗун. Бу сеткалар белән матурлас, матурла, матурлый аласыз. Нәрсә бар сезнең? Шуны ясагыз. Менә шундый рәсем безнең альбомга. Һәм аны ясасагыз, соңрак сез ясый аласыз тундырма. Мороженое инде безнең.